बाप रे बा खाना तऽ ने खा लेलियै जाइ छी गाछिएमे खोपड़िए पर आराम करब आय बाप रे, तुरंत थकि जाइ छी चूना लगा कऽ आह। खोपड़ियो सहारा छै एगो कतौ से गरमा लेली बैठ गेली ठंडाई ले बाप रे बा कहने छलियै या यहाँ जा आबै ला ओकरा कहाँ आयल छै अखन तक कि नहि एतै ई ठकि लेलकै या हमरा बुढ़बा जानि के कहलियै मन छल कथी कथी एते बुझाइया कहने छलियै बैठ कहिके हमर कसम खेने छलै चूना लगा कऽ घरियो रहिती तब ने ओते खान भऽ गेलैए एला कहाँ एलैए हे भगवान हमरा तऽ मन छटपटा कऽ राखि देलैए चूना लगा कऽ भैंसियोके ओगा टोगा तऽ ठीके छै गाछियो सब ओहो बहाना भऽ गेल कोइ एतै तऽ कहबै से भैंसिया गाछी देखै लए आयल छी चूना लगा कऽ कहाँ अबै छै अच्छा रुकि जाइ छी दू मिनट आ नहि अयतै तऽ चलि जेबै मोन सिठुआ के नहि तऽ की करबै बाप रे बा आइ तऽ बड़ा मन केने छल घर से निकले में कहा आयल कुछ खड़बड़ाय छै हाय हाय क्या बजल छलियै कहू ना ठीक छै हम अहाँ अपन बाजू हमर हाँ ऐ हमरा तऽ मन होइया की कहू अरे बाप रे बाप ऐ, इधर देख के बाजू ना अहाँके मुंह जे देखै छी ने हमरा अपने लाज होइया कते एना क्या यो कते चमक अछि अहाँके मुंह में कते लाइट अछि है वो तो छै लेकिन तनी तनी देखबो तो करू हाँ ठीक छी अहाँके मुस्कान पर हम चूना लगा के फिदा भऽ गेली आ कतेक सवेरे अहाँ गेली सबेरे हमरा घर में टाइम पास करल नहि होइ छल केना केना के टाइम बितेली अहाँके याद में अहाँ जहन एते तरपा देने छी हमरा चूना लगा कऽ बड नीक जगह में लेकिन एलियै एकदम शांति कोई नहीं छै ना आ चूना लाल छियै ने हाँ तऽ अहाँ छी ने अहाँके सिवा कोई नहीं ना छै की? सुनू ना हाँ कहली घर में जे हमर बुढ़िया छै हाँ धू ओकर नाम नहि लिअ हम्म छोड़ो कहलियै कनि डांस करत नाच करत मन होइए से नाच देखी सुनने छी अहाँ कहानी बड़ी नीक आ सुनने छियै देखनहु छी से बड़ी नीक अहाँ लचकाबै छियै डार है से हँ अहाँ डांस देखबै हँ अच्छा ठीक है जगह तो बहुत सुनसान है अगर तो कोई एबो नहीं करते की चलो अहाँ के

घुमा फिरा के नाच करबै छी अहाँ ए हे गोपा ई छौरी के छलो ई ई छौरी के छलो तोरा ई छौरी नहि छलै अही ने तू कहै छै हमरा टाइम भए गेलै हमरा खाना बना दे हम गाछी जेबै भैंस लए जेबै खेत जेबै बूढ़ में जे मारबो अखनी केहन मन हेतौ तो हाँ अने सुना तो हाँ, हाँ, ई भर घर हमरा हाँ। जवान बेटा जवान घर में पुतो कथी कहै छै तऽ पोता पोती नाति नातिन भरल छै हाँ। आ ई साठि सत्तर बरस के उम्र भए गेला हाँ। आ मन तोहर चसकैते छ ए, चसकैते छ कथी लए मारै छै कथी कहियै हम आय गौ बाबू गौ एकोटी लाज शरम नहि भेला कथी गेलियै कहबे तब ने मर छौरी संगे तू डांस करै छला हा अरे बाप रे तू आग केरा लगबै छ गे तू आग केरा लगबै छ हम हमरा- छौरी- हम हमरा छौरी लगबै संगे छ। छलियै घर में तो तू अगराही लगा देल हा तू चश्मा बिसरि गेले तोहर आँखि नहि सुधै छौ आ शौखके बेमारी छौ तोरा बड़का ताहि दुआरे तू देखने हम तऽ एक्सरसाइज करै छलियै डाँर दुखाइ छलै तऽ कब तू साज करै छलऽ एना एना ने हमरा तू सिखबै छलऽ डाँर नहि दुखाइत रहै छै ताहि दुआरे एक्सरसाइज मारै छलियै ई भोरे से हम बिछान पर सुतल रहै छै क्या क्या खाना बना जे सबेरे गाछी में जेबै भैंस ल जेबै खेत जेबै खुरपी लए क हमरा देखाबड़ जे हम खेत जाइ छै एक्सरसाइजो ने करिए आय तू छौरी संगे डांस करै छला ह गै तोहर संग कए के बीमारी कहिया दूर हेतौ हम एना एना करै छलिए एक्सरसाइज त तोरा देखा जेतौ जे छौरी संगे घूमै छै चूना लगा क मर छौरी के देखलिए आगू में छौरी गाना गाबै छै नै नै नै

तोरा संगे कहियो हम नाच लियो जिंदगी भर आ मन है चल नाचे का नहीं तो तू घर से निकल जा छोड़िए सब संग नाची अगर सुन है ना तोरा संगे अगर नहीं नाच लियो तो तोरा केला बुझल से हमरा नाच करल हो छे हम तो एक साथ साज मारे छलिए तू ना लगा तू साज मारे छल साज मारे छल हमरा तू सिखबे ल बैठला तू आइ तऽ हम अपना नजरसँ देखलियै तू चश्मा बिछड़ गेला तोहर आँख के नहीं सुझे जो क्या बेर कहियो नहि एके बेर हम अन्हरे छै हाँ? क्या ने गेलिए ए बूढ़ छै कि बूढ़ के झड़ छै तू हाँ? बूढ़ नहीं छे के कहल के बूढ़ डारे खाई दुखाई उ छे तऽ हम एलियै तब ने कहलियै देखियै बुढ़वा खेत में की करे छै खुरपी लए के गेलै लहट जब जा जे दे हमरा। छौड़ा सब आबि के देखतिया तऽ की कहते हमर बाप केहन भए गेलै

तब अब नहीं देखो भाई की कहलिए मतलब डांस हाय बाप रे बाप ये ठीक से बैठो ना अहाँ तो हमरा एगारह हजार वोल्ट के करंट मारे छी बुझे हाय ले- हाय। अच्छा सुनो आ नाटक छोड़ो की कहलिए हमरा डांस देखला बजलिए हां आ, हाय। सुनो ना आ। कौन गाना पर डांस करके दिखा दो बता

नाचू लेकिन बाद में अहाँ के नाचा पड़त की ए हमरा ए हाँ गाबू गाबू कने है से का कहू ए है है निक से गाबिया ना हमर जे मिजाज छै गाबै के यहने मिजाज अच्छा ठीक है गाना गाबू जल्दी से डांस करो तो कोई आ जेते ठीक ना कने हँस का कहू कने कैस का कहू बता दियौ ने सजनी बेकार डरै छी अये सजनी जौ हमरा से आय हाय हाय प्रेम करै छी अये सजनी जौ हमरा से प्रेम करै छी चूना लगा कऽ अब ना ए, ए, ए, ए, बाप रे बा ए, ए, ए,